Әгузу билләһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Хөрмәтле мөселманнар, уразага кагылышлы тапшыруны дәвам итәбез. Аллаһ субханаху ва тәгалә 21 нче аятта

Менә бу аятьләрдән аңлашылганча, барлык гыйбадәтләрнең дә, бигрәк тә уразаның дәвамлы булуыннан тәкъвалык барлыкка килә. Ягъни барлык гыйбадәтләрне дә дәвамлы башкарган кеше ул тәкъвалыкка ирешә. Ягъни Аллаһтан куркуга, Аллаһны ихтирам итүгә. Димәк, гыйбадәт кылмаган кешеләр, алар тәкъва булмый. Чөнки тәкъва гыйбадәтнең нәтиҗәсе. Бигрәк тә бу аятьләрдән тәкъвалыкка ирештермәгән ураза һәм башка гыйбадәтләрнең Аллаһ каршысында рөхсәт ителмәве аңлашыла. Мәсәлән, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм бер хәдисендә болай дигән, Ялган сөйләүдән һәм ялган белән гамәл кылудан туктамаган кешенең, ураза тотам дип, ашау-эчүеннән калуына Аллаһ мохтаҗ түгел. Икенче бер хәдистә Расулла саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйткән, кешеләрнең итләрен ашаган ураза тотмадылар. Кешеләрнең итләрен ашаган, ураза тотмадылар ди. Ягъни гайбәт сөйләгән кешеләр. Рамазан аенда гайбәт сөйләү зур гөнаһка керә. Пәйгамбәрбез андый кешеләрне ураза тотмаучы, ураза тотмаганнар ди алар.

Ул кешеләр, ураза тотучылар, хәрәмнән, үз-үзләрен хәрәмнән сакламадылар Рамазан аенда. Дөньяда, ди, төннәрен торып никадәр намаз укучы бар, ди, тик аларның кыямнәре бары тик йокысызлык булып кына кала, дип әйткән Расулулла саллаллаһу алейһи вә сәлләм.

Ягъни тәһарәтнең камиллеген бозар дип әйтә. Менә шуның берсе ялган, икенчесе гайбәт, өченчесе сүз ташу, дүртенчесе, дүртенчесе җенси теләк белән карау һәм Ялганлап ант итү, ди. Менә бу биш әйбер ураза тотучының савабын бетерер һәм тәхәрәтнең камиллеген бозар. Шуңа күрә кайбер э, фикх китапларында менә гайбәт сөйләгәннән соң э, ялган сөйләгәннән соң тәхәрәтне яңартырга киңәш ителә. Әбу Хурайра шулай ук радиаллаху анху әйткән, гайбәт уразаны йорта, истигъфар аңа ямаулык сала. Ягъни гафу итүне, гафу итүне сорау Аллаһтан. Һәр кайсыгыз иртәгә ахирәткә уразасы ямалган килеш барга кешеннән килсә, Моны эшләргә тырышсын, дип әйтте. Хәеркайсыгыз, иртәгә ахирәткә уразасы ямалган килеш барырга, кешеннән килсә, моны эшләргә тырышсын, ди. Җәбер ибн Габдулла радиаллаху анху болай дигән, ураза тотканда колагың, күзең һәм телеңне ялганнан һәм барлык хәрәмнәрдән тый, ди. Ягъни, ураза тотканда үзеңне сакла. хезмәтчеләреңне дә җәберләмә. Уразалы көнендә авыр, э, сабырлы һәм тыныч бул. Уразалы көнең белән ураза тотмаган көнең охшаш булмасын. Әбу Зар радиаллаху анху болай дип әйткән, ураза тотканда хәрәмнәрдән көчең җиткән кадәр сакланырга тырыш дип әйткән. Имам Муҗахид рахмәтуллаһи алейх әйткән, ике сыйфат бар, алардан сакланган кешенең уразасы бозылмас. Беренчесе дие гайбәт, икенчесе ялган ди. Менә бу ике сыйфат без Алардан сакланабыз икән, иншаллаһ, безнең уразаның ураза бозылмас безнең. Ягъни уразаның савабы бетермәс. Менә шулай итеп, ураза тотучы кешегә дөнья һәм ахирәтен югалтмау өчен әдәп сакларга кирәк. Уразасын Уразасын бик кешеләргә күрсәтмәскә, кеше сүзеннән сакларга кирәк уразаны. Барлык гыйбадәтләрен дә тиешенчә үтәргә кирәк. Чөнки Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен кылынмаган, бары тик кешеләргә күрсәтү өчен генә эшләнгән гамәлләр, алар бик күп газапларга дучар итәләр. Расулла саллаллаһу алейхи вә сәлләмнең догасын китерергә кирәк. Әй Аллаһым, телемне ялганнан, йөрәгемне икейөзлектән, гамәлләремне риядан, ягъни кешеләргә күрсәтү өчен эшләүдән, һәм күзләремне хыянәтле караудан пакла. Чөнки Син күзләрнең, хыянәтнең һәм йөрәкләрнең серен беләсең. Алла Субханаһу вә Тәгалә безгә Рамазан аендагы уразаларыбызны әйбәт кенә тотарга насыйп әйләсен. Ризык ашау-эчүдән, җенси мөнәсәбәттән без тыелырга өйрәндек. Инде безгә хәзер менә шушы гайбәт сөйләүдән телебезне һәрвакыт чамалап сөйләшергә һәм башка менә шундый уразаның камиллеген боза торган нәрсәдән безгә инде тыелырга кирәк. Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.